CNA a luh i Kachin ram i KIA sinah training bu lawng training a kai tein i thei kan si. An sianginn bu lawng an kainak ah zong in ka va leng tawn. I, i daw ngaimi kan si an rak ṭum tikah cun siseh, khem ah a um tikah ka pi nang hi cu Victoria ah ka lu na si a ka ti i A ngeihchiat, a lunglawmh ah keimah he a ngeihchiatnak a lunglawmhnak hi hrawmpitu kan si. Ralram ah a kal i a ra i a thaban tuk zongah keimah sinah a ra. Anih hi a caan vialte kum sawm thum le kum hnih a caan ṭha vialte miphun le ram caah a hmang i ralṭha taktak a si Chin miphun nih caah tuan biathar a ṭial ko kan Chin parai ṭha si. Ralram ah kal po ah hin telephone na ka set la, phone chung in thuchuah na ka pe la ti. A kal po ah khin phone ka set i zeikhan a lawh ka tim ani he hin cun mi zarkot he kan i chawn a tang. Voikhat cu an ral a fak tuk tikah khan ka chawn lo. Le a rak tlungmi khem ah a rak tikah kan inn ah a rak kai i hlei a rak kai bak in innsung lut loin a ṭap. Zei ruangah dah tutan phone na ka set lo, thluachuah na ka pe lo a ka ti le kan pahnih in kan i kup le kan ṭap i ka chim duhnak cu i bawm a tukmi ka si ka nu Victoria ka nu na si a ka timi hi tunian hi kaa ruang a hum tuah rami nan zapi te nih dikte i Victoria a nu si timi kha rak ka theihpi u timi te zong kha chim ka duh i anih hi tuna i kan chim bantukin Hiti ni zong a chim ṭhan i ka nolh ṭhan la. Chin pasalṭha miphun khi nih kan i bochan i tuanbia a kan ṭialpiaktu Lieutenant Colonel Lalbik Thang a hringtu nu le pa hika hmun in upatnak kan pek hna. A chuahmi u le nau vialte, khuami, Bungtla khuami vialte, sahlawh rualchan vialte, hika hmun in upatnak an in pek hna. Atu ahcun anih cu bungtlang le a nu le pa fa lawng si ti loin Chin miphun pi kan fapa paral ṭha si. Anih hi bikte kan ti le anih phi a pawng um a nuam tuk. A pawng kan um ah kan tha a dam. Capo a kan saih piak, hla kan sak piak. Ral ram in thabang em em in Thlapa emem i a rak tlun hmanh ah ei bik te kan in ngai, hla rak kan sakpiak, capo rak kan saihpiak kan ti i kan tlaihchan tukmi a si. Tuni ah hi bantukin a kan riamtak bik cu kannih Chin miphun ca cun Chin ding a pit. Sihmanhsehlaw vawlei cungah a nunnak a um ti lo nain Chin miphun kan tuanbia ah Ralṭha ṭuanmi thar a kan ṭialpiaktu a si ti zong kha von chim ṭhan ka duh. I ralram ah a um pengmi uniform hi ai hruk peng civil, uniform ai civil thuam in ai um lio hi ka hmu bal rih lo. Cu tluk cun ah, ral a tu le miphun a dawtu, i ralthuam he a um pengtumi a si. Tuni ah ral a va tuknak, a nunnak a liannak Matupi in a ra le Matupi ah khuahrenga khuakul hrawng an vun pal kha laktu peng vai eh, Zophei cu khaw cun khem lei ah a si le uh, vanzang tlang in zahnak tlang in vailam tlang in a kal khawhnak vialte a von pal i a von kan a von in pal thluahmah hna. I ho paoh nih hi dirhmun ah kan lung i sak cio seh timi te kha von chim ka duh. Bik te na liam na sia herh lai lo mu. Nung cung in thun na dawtu na si. Na lo riam na hmabang CNF, CNA nih siseh, CGF hna nih siseh, na miphun hoi hna nih kan pehzulh lai, na phu kan hlap lai. Ral a ui ti lonak hmun. Ral kahnak a um ti lonak hmun. Ral tuknak a um ti lonak hmun. Pathian ṭang nem tiah thatam thing namam thing ti cang ko.